Also ech mengen dat wëll eppes heeschen, domadder hei si mer. Ech erkläre e bëssen haut MKU Season zwee wéi déi ausgesäit, also och a 7 Deeg wou déi stattfënnt. Jo ech gi mech haut net mat der 7, nämlech de 26 November 2017 oder 2017, dass dass der Bescheed. Also mir hunn op jiddwerfalls erëm 42 Ekippen international déi do matspillen an eng dovunner ass erëm Team Lëtzebuerg. Ween hätt dat geduecht? Mir sinn also erëm dobäi. A wat ech eben nach ka soen, et ass elo, wou et elo 26 Uhr ugeet, do kënne e puer Leit sech scho e bësse Gedanke maachen, Moment, do ass jo awer och nach d'Chrëschtvakanz dertëscht. An et ass eben grad och nach dëst Joer, well do Chrëschtdag an also Hellgerowend ass, sonndes a Silvester, wéi se och owes, sonndes owes alles etc. Sinn, ginn do zwou Woche Paus gemaach. Dat heescht, et gëtt e bësse méi eng laang. Season fir eis amplaz 10 Wochen 12 Wochen. Mir héi nodeems mer lescht Kéier Division 6 do dat Drama Division hate mat 3 Dropouts denken ech wäert dat eis gutt doen. Also mir ginn och elo Division 7 bëssen an. Op der éischter Plaz hu mer Team GC zwee, also déi zweet Ekipp vun Team GC déi dann och mat dran ass. D'franséisch Ekipp Team Pituki déi mer ëmmer wollten nach wou ech och eng Kéier wollt e Match organiséieren kréie mer also elo zwee Matcher géint se ze spillen. Unbeatable Underdogs, dat kann och ganz interessant si fir eis. Final Fantasy ass och déi zweet Ekipp vu Final Emblem. Galactic Gamers, jo, wien sech nach kann drun erënneren, do hu mer op 6 Match, op 6 Punkten den Match verluer gehat. Also do hoffe mer mol, dat mer nach eng Revanche kënnen huelen. An dann déi lescht Ekipp, dat si mir dann, Team Lëtzebuerg. Mir sinn also och an der lescht Divisioun. De Frunsch puer Leit, Moment, Dir waart jo awer och wierklech Divisioun 6, déi drëtt Ekipp. An wisou sidd Der dann ofgestigen? Jein, mir sinn net ofgestigen. Mir sinn, de Problem ass, et sinn erëm 42 Ekippen dobäi an och den Niveau, et huet sech vill gedo. Ech kann Iech elo opziele vun deenen 42 Ekippen sinn der e puer och net dobäi, zum Beispill d'Team Adaptility ass opgeléist ginn. an Equippen déi der vläit besser kennt, nämlech Frädel Pulp, déi hu mer och, géint déi mer zweemol gespillt gehat an der MKJu Season 1, déi sinn och net méi dobäi an déi hunn si forméiert mat de franséischen Equippen. Do ass vill Gewurschtels gewiescht. Am Endeffekt hu mer just nach zu Divisioun 6 TL an Final Emblem gehat. An reng theoretesch hätt mer Divisioun 5 och da kënnen opsteigen, mee wëll do esou vill Ekippen och opgebilt ginn, plus d'Resultater vum Zwëschenturnéier, wou mer och knapps géint Galactic Gamers verluer hunn, huet en dann ebe gesot, Team Lëtzebuerg huet dann awer besser Divisioun 7 ze spillen, fir sech z'erkréien. An och ech perséinlech hu mech och dofir agesat, fir datt mer Divisioun 7 mol eng Kéier eng 10 Woche kënnen duerchspillen. respektiv 4 plus 2 Woche Paus plus da 6 Wochen, wéi mer d'Joer d'Alo hunn, well mer mol eis musse vläit fannen. Mir haten och keng einfach Divisioun 6 Season eent, well et wierklech net vill ze spille gouf. An ech si mol och gespaant, wéi mer eis do schloen. An am Endeffekt soen ech, et ass Divisioun 7 ass gutt fir eis, dat mer eis mol erkréien. Datt verschidden Leit bëssen den Bolz gemuess kréien wéi et nom Spill ausgesäit kann een vun Ofstig allerdéngs net schwätzen. Ofstig hätt ech definéiert wa mer guer net méi dobäi wieren, well dat wär den Absturz gewiescht menger Meenung no. Et sinn 42 Ekippen dobäi, eng dovun ass erëm aus Lëtzebuerg an Dir wësst wéi d'lescht Season ausgesinn huet. Mir si lo just nach eng vun zwou Ekippen déi dobäi si vun eiser Divisioun an et sinn nach vill Ekippen déi sech opgeléist hunn. Vill Kinner zesumme rëm gebastelt. Dat ass eben an der Maker-Daagszeen ëmmer scho sou gewiescht. Also Maker-Community, dat do Ekippe sinn, déi sech opléisen, sou Mount fir Mount. Ech kann nach en anert Beispill ginn, Victory Road, déi ginn et och schonn neméi, déi si scho rëm ofgekraazt. An Team Lëtzebuerg steet awer fir eng gewësse Konstanz am Sënn vun existent, jo schonn 10 Joer, wou et eis gëtt. An. Ech WCL zum Beispill awer och all Division der all Season dobäi an ech giff awer soen mat Season zwee Divisioun 7 geet et eis am Endeffekt net sou schlecht an fir nach eng Kéier ze betounen mir vertrieden Lëtzebuerg mat enger Ekipp do, et ass ze bedaueren dat soss keen do mat op d'Boot spréngt, mir hu jo do e puer dichteg Leit déi den National Cup jo a sou. Opgeruff hunn an um Endeffekt gëtt deen awer net organiséiert, wat ech e bësse krass fannen. Mee jo, do hu mer dann awer, dat mer erëm dobäi sinn, international, all Sonnenowend ginn d'Allure um Streams um 8 oder um 9, dat musse mer elo nach kucken, wéi mer dat ausmaachen. An ech kann Iech eben och elo de Kader erzielen, dee changéiert am Endeffekt net vill vun eis, bis op ee Posten, dee gewiesselt huet. Do hu sech zwee Bridder mateneen ofgeschwat, nämlech de BRBR, de Brian wäert net méi dobäi sinn a fir hie spillt da elo den Aykef. Hoffentlech mat, nennen ech et mol einfach. An dann hu mer nach de Chris, de Kexo souzesoen, an dann nach de Reaper alias Chris, da muss een e bëssen oppassen, de Joé, de Pingu souzesoen, den Oliver ass och nach ëmmer dobäi, de Relvoy. An dann hu mer nach de Gil, den Nick, de Steven, den Erik an dann nach een, dee Bendikéi heescht, deen hei och ronderëm lallt um Team Lëtzebuerg Youtube-Channel. Op jiddwer Fall, Dir mierkt also, et gëtt erëm spannend, et geet erëm lass. Mir hunn am Endeffekt och en Opruff gemaach gehat, datt mer Leit fannen, déi interesséiert wieren. Do huet sech och kee gemellt gehat. Wat mer wierklech elo um Schluss vun der Geschicht, warscheinlech déi 10 Hardcore America Dark Deluxe Spiller am Land hei fonnt hunn, et weess een et ni. Ech kann elo d'Geschicht erzielen, ech hat hei e Video och schonn opgeholl am Viraus, deen ass näischt ginn, well mer d'Datei net nokomm ass. Dat mer do, dat ass jo och e Lëtzebuerger Fond am Bettelmodus. Dat heescht, et ginn och ëmmer Lëtzebuerger, déi et spillen. Mee ech tippen éischter drop, dat mer vill hei am Land hunn, déi dat Ganzt méi casual uginn. A sidd gespaant, wéi dat hei elo ausgeet. Ech sinn optimistesch mat der Divisioun 7. Do sinn awer Matcher, déi kënne ganz, ganz interessant sinn. Grad wann ech Galactic Gamer esou schwätzen, hu mer jo wierklech e Match op sechs Punkte just verluer gehat, wou mer och en. random gewürfelt Teammomenteffekt haten. De Reaper war zum Beispill net dobäi, well deen dee Weekend leider net konnt. Do huet de Kexxu dann ausgehollef gehat an de Steve war och eréischt kuerz zréck. An ech denken awer, et gëtt grouss Spannung. Natierlech, et ass den ënneschten Niveau, mee och fir do iwwerhaapt schonn nach matzemaachen. Ech hunn et iech erzielt, et si vill, vill Ekippen, déi guer net méi mat dobäi sinn, déi ofgekraazt sinn. An ech si gespaant, ob mer d'Season 3 och nach packen. Ech hoffen et mol. An ech hoffe mol wierklech emol, dat mer wierklech och elo 5 Matcher jeeweils Aller-Retour kënne spillen, aka zesummen 10 gerechent. A sidd gespaant, et gëtt Livestreams gemaach. Wann net, da gëtt wéinstens op mannst opgeholl. Mir hunn do zwee Streameren, déi dat wäerten duerchzéien mat enger gudder Leitung. Net wéi ech mat enger Holzleitung, déi nach just 10 Minutten Iech ka presentéieren. Dëst war dann eben den Informatiounsvideo. Mir kucken eis elo e bëssen nach hei en Insignia Battle un. An ech, jo, ech kommentéieren et och no, wëll mäin CPU huet et net méi gepackt fir Opnahm plus Voice Recorder, do muss ech nach e bësse erëm hantéieren. Also wann ee puer Wochen net méi vill um Computer elo ze dinn hat, dann huet deen och bëssen en e Wanterschlof agehal. Op jiddwerfalls schreift mer an d'Kommentare oder esou, sidd der hyped, sidd der net hyped? Ech hoffen ech konnt mat dem Video hei erëm bëssen Online Battles beliewen am Sënn vun dir wësst erëm wat leeft. Et leeft nach ëmmer eng Zeen hei am LK Dart Deluxe hei am Land. Wéi et mat lokalen Turnéieren ausgesäit ass schwiereg ze soen, mee ech géif awer 2018 mol do eng kleng virknäppe fir dat mer do eng Kéier eppes organiséieren als Team Lëtzebuerg. Beim Event, wou kann ech jo net erzielen, do sinn ech scho e bëssen am gaangen ze diskutéieren, mee sidd gespaant, vläit kann deen een oder anere bëssen do erféiert ginn. Mol kucken, et huet scho e bëssen eppes gedoen an deene leschte Méint. Wann nach Froe sinn zum Trailer, deen ass jo och anscheinend gutt ukomm, dat freet eis. En plus, also do huet den Eric laang dru geschafft an do geet elo an enger Woch geet wierklech lass. Haut war elo um Sonnden den 19 Eeleften, wou ech elo dee Video hei erausbruecht hu fir eng Kéier iech ze erzielen, wéi et ausgesäit, mee wierklech eng international erëm. Mëschung wierklech mat Galactic Gamers, déi och spuenesch-mexikanesch Mëschung ass, an Beatle Underdogs, rëm Amerikaner, Galactic Gamers hat ech och elo erwähnt, Team Pidookie, d'Fransousen, Team GC, eis Briten, an d'Spuenier, Final Fantasy, hu mer och rëm gehat. Also dir gesitt hei, dat war et dann esou gutt wéi. Mat dësem Online Battle soen ech elo Merci fir d'Kucken, awer net vergiessen 7, 7, 7. Ech denken net, datt mer siwent an all Divisioun ginn. Wisou, dat kënnt der jo zesumme erechnen. Mee bon, dat wär nach erëm Oracle confirmed. Wéi gesot, dat war et. Merci fir d'Kucken an dann bis beim nächste Livestream wahrscheinlech vun engem Match oder bis a Rocket League eng Kéier. Allez, maat gutt, ciao ciao.